ko vakarowa pachiindian ndiwo roshni here awo haa ah, mafana dzora dzungu wakusaidza murume wesisitani yangu yaya wandaikuudza wandaikuchuna wekuindia uyaya aikaka munenge muchitosasa feya paya here akoma techitoti muri kubhaiza kaizi ko imbodzidedzaika dzonzwa shiona here dzodzi
dzine kaaccent kari fani Dzadzizwa shona na sistrani. imbodzidedzai akoma timbodzipinza busy handi mukwasha here uyu gaya mahora amunooneswa kudheni kwaslay queen nhasi toda tombodzorerawo marwadzo Eh, guy from Mumbai, come here. dai mamudana kana neshona king
Hello tsano makadini henyu. Ah munofanira kuita muchiombera adala. Ah hakusi kuIndia kakunoko. Yes I'm from India. India inyika naka naka. You should come. Mm.
Ah pano pane madrama Bobby. Pakutongoda kugara pakabatidzwa kamera. You can go and take your seat Mr Mumbai. Thank you Mr Inlaw.
Ah, king apa vasati vapera kubatikira kaya panozopera wiki tozoti mwedzi tozoti gore pachatova imwe gogazi yangu yandaikuudza yaidanana naparafin paaipisa ah, tinenge ah, takutoita movie rine 30 maseasons 24 episodes each one rakareba 40 minutes haunyepi wangu haa pachafiwa kaniwe pano gore rino komufana powers namubvura abatika amboripiko Ah, hanzi ndatomuonawo nhanzi wese. Ndiye mumwe achange akuswera pano nemadiro ake zvinhu mfana uya. Akafitira nguva yane ndiro otanga kutopemha mari dzemashooters. Akati kona vanhu kakaya. Haa akoma. Ko dziri kugedhi uko dzine tumaglazi ndedzipi? Ha avo.
Ihanzvadzi yamoms. Vanozviita vakaita medicine kuOxford saka ndoimwe mbeu yatinayo futi panapa. Waketa vanhu vanozviita vanoketa yese. Manje vachatiswedza takavhura madictionary ka kuti tigosasa nawo. Mm, akoma. Kwa mchando dzoti mune kukamana na JJ okocha zvisina na ubimike yo panapa. Bora mune mchite. Mm, ana power ko kudzikama. Hausi kuona kuti ndevaenzi. Ndimi type inwiswa kape cooking oil kuti munzwe hope mimi. Madara makamuka 3 days unge makarumurwa neguka. Unotonzwika kuti wasvika. Ukati unogona kutotaura zviri normal zvisina bhora mukati. Ah, wangu hapana ni deva hapa. Ndaona two Nigerians panza and they look more like Mr. Ogochwa. wabva wandifungidza go warriors go one wacho iblaz yangu then the other one ifriend yake yakauya nayo a ah, apa vabva vauya havataurwe
ikechuku nadis mabroda pundo i told you about chai pundo nabig man na greetings mabroda haa ah, tiri safe wangu titambire wakauya neiko koza ungaite makore uri mhiri wongouya ari maoko siya something kana dziri kuzvinyepera Fair akoma.
Plus haa nekamutembero kamoitwa napundo. Nhamo yedu yabva yaperera pasport. Plus anti maigara padhuze nana Victor Smeneri. Saka ini ndongodo signed jezi rake. Amene mapedza neni zvepapo. Mune mapedza masports. Don't worry my fellow elder. I dey bring you some palm wine na for your enjoyment. Tonde.
Imbomira zvekuita kunge usingagone shona. Hapana kana chimoko chakuda kuvhekisa panapa. Usatifinhure wangu. Haa watodhipisa here mafana? Don't worry, handizokushayi so something. But haa, kuna yakanyanya. Imwe yacho yamune mchiona mamuva, haa, hiitike riyo. Nyeberana kuya kuyo. Ah, apa dzatosasa shona kuti darika. Haa, zvakaoma. Ah, vamwe tiona tazovhunika makumbo apapa nekutamba mani game kuti tiwane mari dzokuti mudzokere kunyika kwenyu amana muzere mafanisi haa pakashata mafana rega ndimbopinda inazi ndimbopanda madry mouth e bho zviriko Musazokatsa futi asi yese kozi vamwe vasatadya. Iwe mahora. Saka nhasi baba harisi kuvhurwa here akoma? No matter the circumstances haa stadium roda kuvhisitirwa boys. Toona kwarimwa mupambaira kuground uku. Haa munyepi boys.
Tikangodya takatonanga kubaba. haa koma sisi tanzwa makuda kupondana po here chisiyai matanda pasi let's preach the gospel of love akoma chii chikuitika panapa vanhu ava asi munhu wani haa handisi kunyatsoona difference oh, gawa shamwari kubva paitwa keflorentina metes pogba Ah, makafanana. You look alike. You look like each other. Eh, ma twins boys, ma sister and angu. Nai Melissa na Melin, chii chikunetsa? Nyasoni taurirai. Funza ka iyoyi pfambi yarira nemurume wangu usiku hwese. Ah, kwana iwe. Wauri kuti pfambi ndiani? Ndambomusheedza here ini? Plus ini ndi ndakatanga kurara ndazotongomunzwa makuseni achitobudawo.
I, ha manje iyi hombe.
Yakutoda munhu wese aripo because ndaita mucheche ini. Amunyepe king.
Ah, it's very hard to spot the difference between jezi renewcastle reuve nerealenders ah, but akutoda namutongi gavai because ah, mabhora acho maomba uyo akabvira kare manje ah, manje ini pamurume wangu totomira mira semuya yetsvina chaiyo handiitirwe zvakadaro handine mashura akadaro totopedzerana chete ko ndiri kurere ngatingochitangidza chigemu chacho imbomirai kani nyaya dzechikudo ndodzatiri kuramba idzodzo kufarira boxing kasi makazvarwa mujimu Fair masistrani zvokanganisa reputation ye family plus pano pane madhoni munoadzidzisei manje mukada kutanga kuita zveboxing. Haa izvi hazvisi zvebhora izvi masistrani. Let love lead ka. Haa masports haatombodi iyoyo anoda rudo. Ngatibayei boys. Pa 2000 quarrels dzavakaita vachikura havana mubvira varwa kana ka one. Haa saka ma funnies.
Handei patanga takagara paya paya.
hezvo ko imi muri kubuda nekupi uku hayi wekuyi wanti ndokwatakarara here usandibvunze zvisina basa mani mamuka sei ana tsano e panapa pachaitwa ngozi chete ndambokuudzai kuti musarwe ipapa padai makwadzana mainyarirepi ii haa zvakaoma wena ah the dead did not see anything iwe ah, mabhore panapa kutoda charles mabika kozi madhafu ah, madhafu yenzi mm, anondiremera Can someone make me understand kuti what's happening here? Aiwawo, understand understand kudii kwacho ipapa apa iwe warara nemutwini wangu.
Haa akoma, apa mofanira kutoshinga kumwa mapiritsi ebp even musati manayo so that mogara muri safe haa unyepe mafana kuzi haa hombe dzikuvhurwa panapa daily haa dzondisveta strong apa gaya kuti rimwe team hasati rabatika ah, apa makutoda fitness trainer ka medic ah, king cause ah, pesi iri kufamba wanayo nebhora nemastrikers ka iri toda madefender malegends ane experience the likes of ana michael ana fednandi patrice evra nana john terry ana maselo chaiyo kana kuti motoshinga kunamata e ngatitiye tichiwandira kubaba boys pamwe tikutopotsa mene so kupotsa mene fe zvakaitwa naufred mgei kagorereria akatozopisirwa deni ka ah, mazimbabwenzi adi iyoyo ah, tosvika vanhu varohwa mabhibho nemabox kat namaip vakatibvutsurira mheni zvikazonetsa manje but ini ndakarohwa negomba tonochiwana here chikafu kuboys Ah, but zvimwe ndezvimwe akoma tamboita patience apa tazosvika pakuita mareft emalines man efight tangomirira chikafu hayi mushuwa kumberi hatichai plan hani tagara tinozongowina kumalast team 90 minutes 90 plus bhora rapera honest question mafana pawo unonyatsosapota team ipi chai chai e but pafee mafana uri wechiwe Ah, but honest question bobi wambone makore mangani uye nebeth rake zvokuti ungabva kuti nditimpana zveloud izvi ah wangu haa apa makungovharawo nyaya yenyu adhala but da kuziva team yenyu bcause ii moita kunge momira nadzo dzese zvemakore zvamakusasa ratowawo drama hari mfana pawo i think wakurisa iwo how come you know maalbum ese asefero madzikatire mukadota plus mamwe maplayers ebhora unoziva iwewo baba wako wanga asati wazvarwa saka mubvunzo wangu ndewekuti iwewe nababa wako ndiani baba sha my team my secret yangofana nevhoti wangu ainei nemunhu haa pane nedyiwa hapagarike pano